מיין נאמען איז חיים עקשטיין און איך האב א מישען צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו מצליח זיין, צו זען זיי קענען מצליח זיין. די וועג וויאזוי אונז טון מיר דאס איז דורכ'ן אינטערוויוען אידיש ספיקינג אנטרעפענארס, און אזוי ווי אונטער יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר איז דא עפעס א סטארי, טריי איך ארויסצושלעפן די סטארי צו פארשטיין אביסל וואס ס'ליגט ביהיינד דעם, וואס ער קען דיך אויך העלפן בעזר השם מצליח זיין, און היינט זיץ איך דא מיט א חשובע איד יצחק מרדכי שווארץ, שלום עליכם יצחק מרדכי שכוח פארן קומען. עליכם השלום. סאו ווער איז יצחק מרדכי שווארץ, דערצייל אונז אביסל פון ווי קומסטו, ווי האסטו געלערנט, ווי ביסטו אויפגעוואקסן געווארן, ווי ביסטו געווען אין ישיבה, ווער ווער איז דער דער מענטש יצחק מרדכי שווארץ עי קעי עי מארטין שווארץ, יא? אקעי. סאו איך קום פון ארידזשינעלי פון וויליאמסבורג, געלערנט אין חדר אין ווין און וויזשניץ, אין שערי יושר ישיבה, און דען איי גאט מעריד, און איי געלערנט אביסל אין כולל, כ'האב אנגעהויבן האב איך געטוהן אביסל גרעפיק דיזיין, דעט וואס די פירסט טינג, ביקאוז איי לאוו קאמפיוטערס, און איי לאוו ארט. ווי לאנג צוריק רעדסטו האסט געלערנט אין כולל, האסט חתונה געהאט, ווי לאנג צוריק האסט חתונה געהאט? צוועלף יאר צוריק, עלף.

און ביז בערך א יאר א האלב אריין האב איך אנגעהויבן אזוי, איך האב נאך געווען אין כולל, איך האב אנגעהויבן צו טון אביסל אביסל גרעפיק דעזיין, די סטארי ביי די וועי איז דעט איך האב גלייך געזען אז ס'איז איך גיי נישט בלייבן דארטן, איטס ווערי יא איטס ארטיסטיק, ביקאז איי לאוו די ארט, וואט איי לאוו איז פראבלעם סאלווינג, באט איך דארף מער, איך דארף מער, איי אלוועיס טאוט אין די בעק אוו מיי העד דעט אקעי איי וואנט טו געט טו פראגרעמינג וואן דעי, דעוועלאפמענט באט כ'האב נאכנישט געהאלטן דארטן און כ'האב געהאט מיין ערשטע גרעפיק דיזיין קאסטומער האט מיך געפרעגט קענסט מאכן וועבסייטס? האב איך אים געזאגט יא, געב מיך צוויי וואכן און די רעסט איז היסטארי סאו איי סטארטעד דואינג וועבסייטס און פון דארטן האב איך אנגעהויבן צו טוען מער קאסטום וועבסייטס, נאכדעם קאסטום אפליקעישאנס, קאסטום סאפטוועיר און דען. האט מיך מיין פארטנער, טאלקינג אבאוט אבאוט טרי יערס עגאו, מיך מיין פארטנער הערשי גאלדשטיין אפראוטשט אז ער האט עפעס א איידיע, ער קומט, ער האט געארבעט אין א פעיראל קאמפאני פאר צען יאר פראם די גראונד אפ, ענד הי וואנטס טו סטארט היז אוין פעיראל קאמפאני נאו, איך האב געהאט זייער אסאך מענטשן, איים א דעוועלאפער, ער בילד סאפטוועיר, סאו איך האב געהאט זייער אסאך מענטשן, איך האב די איידיע, איך האב יענע קאנצעפט, איך וויל דאס בויען, קום אריין, בוי מיך עס, זיי זיין א פארטנער. וואס מיי ביזנעס? איטס לייק אזוי ווי מ'זאגט פאר די רעסטוראנט אז א לשם מצוה איז טאן אן צוטיילן עסן. כ'קען געבן צדקה, אבער עסן עסן איז מיין ביזנעס. ס'הייסט זיי האבן דיך געבעטן אזוי ווי א שטאט זי זאל דיר באצאלן זאלסטו זיין א שותף אזוי? יא, ס'איז אייביג דא מענטשן וואס האבן איידיעס, און דעי לוק פאר סאמוואן דעטס א דעוועלאפער, און מעיבי יו קען בילד סאמטינג פאר מי און לעטס דא איט טאגעדער. איטס ווערי נייס, איים נאט סעינג דעט נאט, באט איי וואס ביזי עקשעלי בילדינג סטאף פאר קלייענטס דעט פעיד מי. סאו, כ'האב נישט געהאט א צ. ווען איי ספאוק וויט מיין אהל פארטנער. איי סאו דערס סאמטינג מאר אין איט, ס'איז נישט סתם א חלום וואס איינער געהאט, איך גיי אויפקומען מיט די נייע אינסטעגרעם, מיט די נייע טוויטער, מיט די נייע איך ווייס וואס, ענד כ'האב דעסיידעד יו נאו וואט, לעטס טעיק איט עז א פראדזשעקט, ענד דען ווי סא איטס נאט גאנא ווארק עז א פראדזשעקט, סאו יא אקעי מ'גייט מאכן א סערטען פארטנערשיפ, איך האב געמיינט איך קען נאך דזשאגלען ביידע, עז טיים מואווד אן איי סא. דעטס ווער די ריעל דיעל איז, איי סטאפד בעסיקלי מיי אולד ביזנעס ווער איי בילט סטאף, איי העד לייק א סטודיאו ווי מענטשן זענען געקומען צו מיר, איך האב געבויט קאסטום סאפער פאר זיי, ענד דעטס וואט איים דואינג רייט נאו, פריידעי, בערך דריי יאר. ביוטיפול, אקעי סאו האסט געגעבן זייער א שיינע טערטי טאוזענט פוט וויו אויף ווי די ביסט, פון ווי די קומסט און ווי די גייסט, איך קען באשטיין צוריקצוגיין און נעמען וואן סטעפ עט א טיים, איך וויל אריין זומען אין יעדע אין יעדע עריע, איך וויל הערן אביסל וויאזוי ס'איז געווען דארט, און און וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו די ווי די ביסט אנגעקומען יעצט, וואס איז דיין סטארי וויאזוי דער אייבערשטער האט דיך געפירט ביז די ביסט אנגעקומען ווי די ביסט יעצט, סאו לאמיר אנהייבן, ביסט אין כולל, די גייסט ארויס פון כולל גייסט אריין אין גרעפיקס, סאו איך פארשטיי פון דיין רעדן די ביסט אריין אין גרעפיקס פאר דיר אליין. יא.
סאו. ווי לאנג ביסטו געווען אין כולל ווען ווי לאנג נאך דיין חתונה? געווען אין כולל א טאטאל בערך צוויי יאר. כ'האב עס אנגעהויבן אבער צו טון בערך נאך א יאר, סאו כ'בין נאך געווען אין כולל, ווייל בינג אין כולל יא, און כ'בין געווען א האלבע טאג אין כולל,
יא. האסט אפגעמאכט די גייסט אריינגיין אין גרעפיקס? יעס. וואס האט דיך געמאכט אפמאכן די גייסט אריין אין גרעפיקס? ביקאוז איי עם ווערי טעק סעווי, ענד איי העוו ען ארטיסטיק סייד טו מי, סאו איי לאוו טו קריעט טינגס, איי לאוו טו בילד טינגס, איי לאוו טו דיזיין, איי לאוו טו קאם אפ וויט איידיעס, דעטס מי. סאו ביסט אריין אין גרעפיקס ווייל דו האסט געדארפט פרנסה אדער ווייל דו האסט געוואלט טון ארט? ס'איז מער א האבי, אויפן מער א פרנסה. מינוט, נאכאמאל, ס'איז נישט געווען די פרנסה פאר די מינוט. כ'בין געווען אין כולל, מיין ווייב האט געהאט א דזשאב. איי טינק מיי לייף וואס מאר אר לעס קאווערד. באט איי איי וואנטעד טו בילד סאמטינג פאר מיי סעלף. סאו האסט געוואוסט אז דאון די ראוד קומט גענאר עפטער דו סאמטינג. לאמיך יעצט אנהייבן מיט די. גרעפיקס, אזוי האב איך עפעס א זאך וואס איז אזוי מסודר.
עקזעקטלי, ענד אלסאו, עגעין, א ניין טו פייוו דזשאב איי נעווער סאו עס בינג די פיוטשער פאר מי. דזשענערלי ספיקינג, איי דאנט קנאו האו איט קאווערס עניוואנס בילס, סאו איי נעווער סאו דעט עז א טינג. דעט בינג סעד, איי נעווער אין מיי לייף העד א דזשאב, סאו. האלטסטו אז ס'איז יא א גוטע זאך צו האבן א קודם א דזשאב? דעפענעטלי. איז דא עפעס וואס ס'שטערט דיך יעצט אז דו האסט קיינמאל נישט געהאט קיין דזשאב? נאו, איי פיגערד איט אוט, באט ס'איז זיכער געט דיך א סערטען עקספיריענס וואט איט מיענס טו בי אן עמפלאי, סאו ווען יו עמפלאי פיפעל דו האסט ארבעטערס וואס ארבעטן פאר דיך, ס'איז זייער גוט זאלסט וויסן וואס ס'מיינט צו זיין אן עמפלאי פירסט, עז וועל עז סערטען סטראקטשערס און זאכן ווי ביז ביי א צווייטע ביזנעס קענסטו זעהן, באט. ווען ביסט אליין הייבסט אן פון סקרעטש אליינס יו נעווער געט די טשענס צו ציען. רייט, סאו א סערטען דיסציפלין, א סערטען לויעלטי, א סערטען וויאזוי אין א ווארק ענווייראמענט מיט אנדערע מענטשן, ביוטיפול, סאו דו מאכסט אפ א יאר א יאר אין כולל מאכסט אפ וואן טו טרי גרעפיק דעזיינער, אזוי ארבעט עס? עקזעקטלי. סאו ווער איז דיין ערשטע קאסטומער, וויאזוי קומט ער אן צו דיר, וויאזוי וואס איז די זאגן פליז נעם וויאזוי איז עס געגאנגען? ערשטע זאך וואס איך האב געטון איז איך האב אנגעהויבן צו זאגן פאר יעדעם איינעם וואס איך קען, דאס איז וואט איי דא,

און פון דארטן און ווייטער נאכאמאל, כ'האב געהאט מענטשן וואס כ'האב געארבעט מיט, מענטשן וואס כ'האב געקענט, און נאכדעם מענטשן וואס האבן געקומט פון אנדערע מענטשן, ווייסט איר וואס עס גייט. סאו האסט אמאל געטרייט צו מאכן סעילס? סאו זי קאלט מענטשן, גיב מיך א דזשאב, גיב מיך א. יעס, יעס, יעס. ווען?
עט דעט פוינט? עט דעט פוינט נאט, לעיטער ווען איי דיד וועבסייטס. ווילאנג דו האסט געטון גרעפיקס האסטו נישט געדארפט גארנישט טון קיין סעילס מענטשן זענען געקומען צו דיר. נאכאמאל, איך האב נישט געטון קיין, ס'קען זיך איך האב געטון עפעס באט נישט קיין גרויסע זאכן, און אויכעט איך האב נישט געווען, ס'איז נישט געווען צו א לאנגע צייט וואס איך האב געטון נאר גרעפיקס, איך געדענק טעקניקלי איי דאנט רימעמבער, איך געדענק נישט ווילאנג דאס איז געווען. ווילאנג נאכדעם האט ער דיך געקומען בעטן א וועבסייט? סאו איך געדענק נישט, איך געדענק נישט ווילאנג דאס איז געווען, וואס פאר שור נאט מאר דען א יער. ווי לאנג ס'איז יא געווען איך בין נישט זיכער, שפעטער ווען איך האב געטון וועבסייטס האב איך יא געטון מער סעילס, און ס'איז זייער אינטערעסאנט ביקאוז וויר טאלקינג אבאוט טען יערס אגאו, צען יאר צוריק, און איך האב אריינגעוואקט כליל איך האב געגאנגען צו צו עווערגרין צו צו די מאל דארטן און צו אנדערע פלעצער און איך האב אריינגעוואקט מענטשן זאגן אה וואס דארף מען א וועבסייט ווער קויפט א ווע. יונגערמאן קאם אן וועיק אפ צען יאר צוריק. צען יאר צוריק וויר נאט טאלקינג אבאוט טערטי יערס אגאו. וואו.
און יא, באט איי גאט א פיו סעילס, און פון דארטן איז עס געגאנגען ווייטער. ביוטיפול.
סאו, דו ביסט אריינגעגאנגען אין וועבסייטס, און דאס איז געווען דיין ביזנעס פאר וויפיל יאר? אהמ, סאו, כ'האב עס געטון מסתם פאר וועבסייטס אנלי, מסתם אזא דריי פיר יאר לעטס סעי, איי דאנט נאו, כ'האב נישט גענוג. און דו ביסט אבוויעסלי געווען געפאוקעסט אויף דעם, האסטו געסטאפט מיט די גרעפיקס? אדער האסט געטון ביידע?
סאו כאנאך געהאט קאסטום סמך בעטן גרעפיקס באט דזשענערלי ספיקינג איז אגענסט צו מיר איי דידנט סעל מיי סעלף עז א גרעפיק דיזיינער. פארוואס האסטו געוואלט סטאפן מיט גרעפיקס און ענדערש גיין צו וועבסייטס? איז דא מער אפערטונעטי? פארוואס?
ס'איז זיכער א גרעסערע זאך און איטס ביגער פראדזשעקטס איטס אלסא ווערי עי קאנסטו בעקאם גרעפיק דיזיין איז די ענד אוו די געים איט סטארטס אווער העיר און ענדס אווער העיר קארעקט ס'איז וואו דו מאכסט אין פאטאשאפ צו אין אילוסטרעיטאר אינדעזיין. איטס נאט אינטערעקטיוו, דערס נאו פאנקשענעליטי, ס'איז נאטינג העפענינג ביהיינד די הוד. סאו איי עם א ווערי טעקניקל פערסאן, און איך האב ליב צו בויען, איי לייק טו בילד סטאף, איך האב ליב צו מאכן זאכן ארבעטן, מאכן זאכן געשען, איי לאוו טו פיגור אוט טינגס, דעטס מי. סאו יא, וועבסייטס איז גלייך געווען עפעס מער פאר מיר. ס'איז דאס געפיל פון דו קענסט סאך מער דיך ארויסגעבן דיינע סקילס אין די וועבסייטס. יא. און ס'אויך דא מער אפערטוניטי פאר אינקאם פארשטיי איך אויכעט ווייל ס'איז אסאך מער אינוואלווינג. יא איי בעליוו סא.
אקעי.
העפענס טו בי ביי די וועי איים דזשאסט גאנא טראו איט אוט דעיר גרעפיקס איז א איזיער ביזנעס ס'איז א גרינגערע ביזנעס. טאקע וועגן דעם?
ס'פאנגט זיך אן דא ס'ענדיגט זיך צו דא. יא באט כ'זאג לאמיר רעדן פון וועבסייטס פאר א מינוט דו בויסט פאר איינעם א וועבסייט דו טשארדזשסט אים וויפיל דו טשארדזשסט אים לאמיר זאגן פֿינף טויזנט דאלער ס'גייט קומען א יאר שפעטער ער גייט האבן עפעס א פראבלעם מיט זיין וועבסייט גייט ער דיך רופן. גרעפיקס האסטו דאס נישט. כ'האב דערס נאו מעינטענענס נאו נאטינג אינוואלווד. סאו דאס מיינט אז דו האסט א קאסטומער, יו העוו סאמבאדי, עז לאנג ער איז צופרידן האסטו אים פארעווער. טעקניקלי יעס, באט ווען איינער מאכט א פלעין אינפארמעישאנעל וועבסייט, ער איז נישט דא צו ספענדן מער, ער איז נישט דא צו צו, ער רופט דיך אן, ער ווייסט דו האסט געמאכט די וועבסייט, ער האט עפעס א פראבלעם זיין אימעילס ארבעט נישט, ער ווייסט אז איך האב געטון עפעס מיט די דאמעין, רופט ער מיך. איים נאט היז אייטי גיי, כאפסט? סאו יא, איט איז ווערי אימפארטענט טאקע מען קען געהעריג זיך אויפשטעלן מאכן א ווייס איך מיין ווי איין ווי אויס ווי לאנג ווי נישט, באט איט איז מאר קאמפליקעיטעד, באט אגעין איט איז מאר ריווארדינג, איט איז סיי פיזיקלי און סיי. טוסט נאך היינט אויך וועבסייטס? נא.
סאו דו האסט ממש אויפגעגעבן, האסט אפגעלאזט די גרעפיקס, האסט אפגעלאזט די וועבסייטס, און דו ביסט אריינגעגאנגען טאטעלי אין. פריידעי.
אקעי, וואטס פריידעי? פריידעי?
פריידעי איז א פעיראל און עמפלאי מענעדזשמענט סאפטוועיר פאר סמאל ביזנעס אונערס. ווער האט געגעבן די נאמען פריידעי ביי די וועי? סה כדי זאגן די עכטע אמת קיינער ווייסט נישט. ס'איז געווען פאר אונז האבן אנגעהויבן די ביזנעס אונז האבן געהאט. אונז האט איבערגענומען א עקזיסטינג ביזנעס? נא. סאו אונז האבן געהאט געטראכט פון א פון א נאמען, אונז האבן געהאט אפאר נעמען אן די ליסט, איינס איז שוין געווען קאפירייטעד, ווי האד לייק גוד נעימס. און ס'האב סתם געזיצן אין מיין בעק יארד, ס'איז עקשעלי דריי פארטנערס, איך, הערשי גאלדשטיין און פנחס שיף, און אונז האבן, ווי ווער דזשאסט ברעינסטארמינג, סאם האו פריידעי קעם אפ, כ'ווייס נישט, איטס ביטווין אס טרי, סאו יא דעטס א נעים, און פריידעי איז פרייטאג. ס'איז א נייס וועי אוו קיינער נעמט נישט קיין קרעדיט פאר זיך.
אקעי. נעה, כ'האב דאס געדעכט אמת, איך געדענק נישט אז איך זאל זיין דער וואס האט אויפגעהויבן די נאמען. נעה, אבער דו קענסט די קאנסעפט פון מעסטערמיינד? נא.
דו האסט דיין מיינד איך האב מיין מיינד, סאו דו ביסט איינס איך בין איינס, אבער אונז ביידע צוזאמען איז נישט צוויי, איז עס פינף זעקס זיבן, יא. סאו דאס איז די קאנסעפט אוו די מעסטערמיינד, ס'איז עפעס א אנדערע ברעין דא צווישן טו אר מאר פיפל וואס איז נישט דא. יא, ס'איז פיזיקלי אויך דא, צוויי מענטשן קענען האלטן מער ווי צוויי מאל איין מענטש. אה יא?
אקעי. דעטס וואט דעי סעי. רייט, אקעי.
סאו וואס איז די קאנסעפט פון פריידעי דאט קאם? פריידי עפפ דאט קאם.
ס'איז א פעיראל, פריידי עפפ דאט קאם, אקעי.
יא יא, סאו סתם וועגן די נאמען האסט געפרעגט, פריידי איז איט פילס גוד, ס'געט דיך א פאזיטיוו פילינג, און פריידי איז יוזשעלי די פעי דעי, סאו רוב קאמפאניס ווערט באצאלט פרייטאג, ימי שישי, ערבי שבת, באקומט זיין פעי טשעק, איי טינק איטס עמעזינג מען. ואכל אלקים ביום הש ס, יא. אקעי. סאו וואס איז פריידי? סאו די תירוץ איז עקטשעלי זייער סימפל, ווען ס'קומט צו פעיראל מאכט מען געלט פער עמפלאי. סאו האסט א קאמפאני מיט צען עמפלאיס, לאמיר זאגן טשארזשסט צען דאלער פער עמפלאי, מאכסטו הונדערט דאלער. טויזנט עמפלאיס, מאכסטו צען טויזנט דאלער א חודש. דעט מיענס יעדע איינציגסטע פעיראל קאמפאני לויפט נאך די גרויסע חברה. דעטס דזשאסט די וועי איט איז. ווייל זיי טשארזשן א פי אויף יעדע פעיראל. עקזעקטלי.
ס'דא וואס יעדע פעיראל, באט כ'רעד די קאנצעפט. איט גאוס פער עמפלאי. קארעקט. סאו וואט ענדס אפ העפענינג, דאס וואס א גרויסע קאמפאני וואס האט טויזנט עמפלאיס דארף, און דאס וואס א קליינע קאמפאני וואס האט פינף זעקס עמפלאיס דארפן, איז הימל און ערד. און וואס געשעהט איז, יעדער איינער, אפילו טאמ די הייבסט אן פאר קלענערע, באט ווען איינער רופט דיך אן, איך האב צוויי טויזנט עמפלאיס, אדער אפילו פינף הונדערט עמפלאיס, איך קום טאמ די בויסט מיך עקס וויי און זי, וואס גייט געשעהן איז די גייסט עס בויען פאר אים. וואט ענדס אפ העפענינג, אז אלע, ממש אלע פעיראל קאמפאניס זענען גרויסע טרעקטעק טרעילערס, וויטש איז זשאסט, איטס ווערי קאמפליקעיטעד, און די עווערידזש יוזער דאזענט נאו האו טו יוז איט, וויטש מיענס, כ'וועל דיר זאגן, איך זען א עד פאר איינע פון אונזערע קאמפעטיטארס, איים לוקינג טו הייער א סעקרעטערי וויט עקספיריענס אין עקס, זייער זייער פראדאקט. וואס אונזער מאטא איז, די סעקאנד איך זעה איינער דארף הייערן איינעם מיט פרייער עקספיריענס, ווי געט איט ראנג.

און זיי דארפן הייערן א עמפלאי וואס זאל קענען אפערעיטן די סאפטוועיר, סאו דאס מיינט אז ענקער סאפטוועיר איז צו קאמפליקעיטעד פאר יענעם, אקעי. עקזעקטלי, עקזעקטלי, די קאנצעפט פון פריידי איז, האסט א קאמפאני, האסט עפעס א רעסטעראנט, האסט פֿינף עמפלאיס, פלאג יענעם, די ווילסט יא. זיי צאלן, טרעקן זייער צייט, קענען פון די פאר זאכן, און פארטיג. די ווילסט נישט אז יעדעס מאל דארפסט פראסעסן פעיראל, דארפסט צאלן דיין עמפלאי, זאל עס נעמען א שעה צייט, דארפסט האבן עקספיריענס פאר דעם, די סעקנד האסט האבן עקספיריענס פאר דעם יו גאט איט ראנג.

אן די פעסווארד? מיט, נאכאמאל. אה, מיט די פעסווארד, אקעי. בקיצור, כ'האב סך הכל געזען וויאזוי ער טייפט עס. נאכאמאל, ס'איז נאט ראקעט סייענס. כ'מיין צו זאגן, כ'פיגער אויס זאכן, דאס איז מיין זאך. באט איך געדענק איך האב געוואלט מאכן א באנוס פאר אן עמפלאי ענד איי דזשאסט קודנט פיינד איט. ענד איט דידנט מעיק סענס פאר מי, וואי שוד פראסעסינג פעיראל בי סאו קאמפליקעיטעד? פארוואס דארף עס זיין אזוי אזוי? נישט מאכט קיין סענס. סאו. סאו ענקער קאמפעני סערווט נאר פאר גרויסע קאמפעניס אדער פאר יעדע? נאר פאר קליינע. נאר פאר קליינע. סאיז די קאנצעפט איז אונז זענען דא וואן הונדרעט פערצענט פון די סמאל ביזנעס אונערס. מאכן ווייניגער. פון איין עמפלאי ביז וואטעווער. פון איין עמפלאי טעקניקלי ווי סעי וואן טו פיפטי באט די עכטע אמת איז סאיז נישט קיין נאמבער ביקאזוס מיינט א אלטע בחור. סאיז דא א יאר וואס מען ווערט א אלטע בחור איטס א סערטען מיינדסעט, עקזעקטלי, קען זיין טווענטי פאר, טווענטי פייוו יערס אולד. צו העכער פופציג עמפלויס איז נישט איז ענקער עפפ נישט די בעסטע סעלושען? סאו עז איי סעד, טעקניקלי דזשענלי ספיקינג יעס, קארעקט, באט אונז האבן קאמפאניס וואס האבן לעטס סעי דרײַ הונדערט עמפלאיס באט דעי אפערעיט עז סמאל ביזנעס, כאפסט? איינמאל דו קומסט דארפסטו האבן דעי מין רול מיט דעי מענעדזשער זאל נאר קענען דאס, ער זאל נאר קענען יענץ, ביסטו נישט פאר מיר. איך שטעל מיך פאר אז אין פעיראל אינוואלווד זייער אסאך אנדערע זאכן אויסער פעיראל אויך. טעקסעס מיט
פענשאן פלענס מיט וואטעווער אלע מיני פעיראל דידאקשענס העלט אינשורענס וואטעווער. יעס.
סאו אונז אינטעגרעיטן מיט מיט בענעפיטס פראוויידערס וויר דואינג דעט. טעקסעס אוו קאורס דעטס די בעסיקס לייק פיילינגס און סטאף. דזשענערלי ספיקינג, יו סיין אפ אוט פריידעי, דו פראסעסט דיין פעיראל, דארפסט נישט וויסן פון גארנישט מער, ווי טעיק קעיר אוט די רעסט. רייט, ווארקערס קאמפעסעשן. ווארקערס קאמפ, קארעקט. אקעי, עטס ארבעטס אויך ביי די וועי מיט VAs? וואט דו יו מין ביי דעט?
איינער האט אווערסיס עמפלאיס? אדער נאר איינער וואס דארף געבן א פעיראל, א פיזיקעל? סאו עז אוו נאו איז עס נאר פאר יו עס עמפלאיס, באט עווענטשעלי וויל העוו דעט, און נאכאמאל פאר טיים טרעקינג קענסטו האבן VAs, באט נישט פעימענטס. כ'פארשטיי, ביוטיפול, פיין. פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך דיר זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזענט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. סאו, סאו פאר וואס אונז האמיר גערעדט איז אלעס געווען א ביוטיפול שיינע גלאסי פיקטשער פון אלעס איז געגאנגען פאר דיך זעהסט אויס ווי א טעקסט בוק סטארי האסט דיך אמאל געמוטשעט אויך? איי ווען די וועג איז אויך אלעס צוגעגאנגען. האסט מיר אפגעלייגט.
וויטש פארט וויטש פארט אוו די סטארי קוק אן ניין ניין קוק אן אכצן יאר חתונה געהאט יא אפאר מינוט פאר די ניינצן אקעי מסודר טשעק בן שמונה עשר לכיפה טשעק צוויי יאר אין כולל טשעק גרעפיקס מ'קומט צו דיר די לענדלער איז וואוינט מסתם לעבן דיר ערגעץ יא אין מאנסי היי רענטש ער געוואוינט אונטן אויבן איך אונטן אקעי טשעק יא די סייט וועבסייט נעקסט. פערל קאווע, אקעי, אזוי האב איך עס געהערט. סאו איך טריי צו, אדרבה, טראג מיך צוריק. די סיבה פארוואס איך פרעג איז סידוו אז ס'איז דא א איד וואס זיצט און הערט אויס אונזער שמועס, און ער הערט וויאזוי יצחק מרדכי שווארץ, אקעי, שוין, פיין, אלעס גייט אזוי אויף בארג ארויף, פארשטייט זיך ביי אים, ער קען מצליח זיין, הלוואי שאיך קען מצליח זיין, איך מוטשע מיך מיט דעם, איך מוטשע מיך מיט יענץ, איך מוטשע מיך מיט יענץ, וואטעווער. סאו איך קען באשטיין אים אביסל אריינצוטראגן אין דיינע סטראגלס אויך, אויב ס'איז דא, קען זיין ס'איז נישטא קיין סטראגלס. באט אדרבה, דאס איז די מערסטע ווי ער גייט ארויסנעמען די וועליו. די תירוץ אין שארט איז אז גארנישט איז איזי, נאטינג וואס עווער איזי, און איט סטיל איז נאט. אמאל האב איך נישט פארשטאנען די ניין טו פייווערס, ביי נאו פארשטיי איך זיי שיין. ראנינג א ביזנעס איז שווער, ס'איז זייער שווער, עווערי סטעפ אוו די וועי, פראם דעי נאמבער וואן טיל יא, ביסט נישט דא, יור נאט אן א לאנטש ברעיק. עני פוינט האסטו געהאט א מחשבה ווי בין איך געגאנגען דא, ווער ווייסט צו ס'מאכט סענס, לעט מי דזשאסט קוויט, לעט מי גאו לוק פאר א דזשאב.
די עכטע אמת איז נישט זייער שטארק און דעט קאוד בי פארט אוו די פראבלעם. זיי מסביר. נאופ, דאס בין איך, איי דאנט גיוו אפ דעט פעסט. ביסט אייביג אזוי געווען? ווא. איך בין אייביג אזוי געווען, סא ס'דא מענטשן וואס לעבן. פון די צוויי יאר. וואס?
פון די צוויי יאר. שטעל מיר פאר דו האסט די ערשטע מאל געטרייט צו עפענען דאטס קאמפיוטער איז נישט געגאנגען ביי די צוויי יאר. יא יא יא. ביסט אויסגעפיגערט. יא יא סא. כ'גיי קוקן בעסער וויאזוי מיין טאטע לייגט אריין די פעסווארד ווער. אקעי. יא. די וועג וויאזוי איך קוק עס אייביג אן איז, דו דארפסט טרייען. און און און לעט דע רעסט העפען. דאז דעט מין דו קענסט טון סטופיד זאכן? נאו יו שודנט, אלדאו יו ענד אפ דואינג סטופיד סטאף, באט ידו ביי ידו, און די איבריגע לאזט זיך פארן באשעפער און נעמט קער דערפון. סאו קענסט אונז אביסל טראגן צו די סטראגלס וואס דו ביסט אריבער? ווען דו ביסט געטון גרעפיקס האסטו געהאט עני סטראגלס אדער ס'איז געווען אלעס? אוודאי, נאו נאו נאו, נאכאמאל, קוק הער, איך האב נישט געטראכט.
יו דאונט גיוו אפ, איך פארשטיי, עס איז א ביוטיפול זאך, ס'שטייט, ס'גייט פאר די זאך אז יו דאונט גיוו אפ, באט וואס מאכט דיך

אין ביזנעס איז עס א מעלה, באט ס'מיינט אז אין דעי טו דעי לייף גייט עס אסאך מאל זיין אסאך שווערער. אין ביזנעס איז עס א מעלה פארוואס? ביקאוז אז דו ווערסט סטאק אויף די היינט, דען גייסט עס נישט מאכן, יו עינט גאנא מעיק איט. ס'איז שווער, ביזנעס איז שווער. יא, באט אסאך מאל קענסטו אפילו נישט טון די נעקסטע סטעפ טאמער דו, טאמער דו זעסט נישט אלעס אויסגעליינט פאר דו ביסט צום סוף, יור נאט גאנא טעיק סטעפ וואן, און לעיקוואוד דעם גייסטו קיינמאל נישט מאכן קיין מאוו. נאו, ניין, וואס כ'מיין צו זאגן איז, ווען איך קוק אויף די פיוטשער מיין איך נישט צו זאגן אז איך האב א פונקטליכע פלאן. ס'איז, נאר. כ'וועל זאגן, טראמפ, זייער אסאך מענטשן פארשטייען נישט וואס ער טוט, יא? די בעיסיק קאנצעפט, די וועג וויאזוי איך קוק עס אן איז, אז ווען ער האט עפעס א סערטען זאך וואס ער וויל אויספירן, און ער גייט שטויסן און זעצן ביז ער קומט אן אהין. האט די פונקטליכע פלאן, מענטשן זאגן הי פלעיס פאור די טשעס, יא יא ניין ניין יא איך ווייס נישט יא, באט די קאנצעפט איז כ'האב א פלאן, איך האב א זאך, איך האב א פלאץ ווי איך וויל אנקומען, און יעדן טאג טו איך, קוק איך, טריי איך, וואס קען איך טון אנצוקומען אהין. און דיין פאוקעס איז אויף איין פלאץ. עקזעקטלי.
אקעי.
סאו ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז לאו דווקא כ'האב אזא פונקטליכע פלאן באט איך זעה בערך כ'ווייס בערך כ'ווייס בערך וואס איך דארף דארף טון אנצוקומען דארטן. דו ווייסט די סקילס וואס דו האסט? דו ווייסט אז דו האסט די ריסארסעס צו צו אנקומען דארט? יא און איך ווייס די סקילס וואס איך האב נישט אויב איך וויל שטארק קען איך עס יא האבן. קיינער נישט געבוירן געווארן וויסנדיג אלעס, אדער בעסער געזאגט יעדע איינער געווער געבוירן וויסנדיג גארנישט. עווריטינג איף יו רילי וואנט קענסטו עס לערנען, נאר וואס דען? דו דארפסט האבן דו דארפסט האבן די די וואנט, דו דארפסט עס ווילן, און טעקניקלי נאטינג דעט קען סטאפ יו. סאו וואס איך הער פון דיך איז אז די די וועג צו דורכגיין א סטראגל אדער אדער א א בעגינינג, א סגולה, כל הסגולות קשות, וואטעווער, איז טו קיפ יור איי אן די פאוקעס. דו ווייסט וואס דו ווילסט, און אויב דו ווייסט הונדערט פראצענט וואס דו ווילסט, דאן מיינט נישט אז די ערשטע וועג גייט עס גיין, ס'מיינט נישט די צווייטע, באט דו ווייסט אז יור גאנא פיגור איט אוט. יא, און ס'איז נאכאמאל, ס'איז פארשטיין אז ס'איז, ס'איז, ס'איז א מהלך. ס'איז נישט אזוי ווי איך גיי טון עקס וויי און זי און דאס גייט געשען, און אויב ס'געשעט נישט מיינט ס'איז נישט געשען. יעדע זאך וואס דו טוסט איז א סטעפ נענטער. סאו, יא אמאל פאלסטו, באט איז א ירידה לצורך עליה, און סאמטיימס איז עס טאקע א ירידה לצורך ירידה, באט באט עט די ענד אוו די געים איף יו קיפ אן טרייאינג, איף די טוהסט וואס די האסט צו טוהן, נארמאלערהייט, נאכאמאל, פארשטייט זיך ס'איז דא ס'איז דא באשעפערס און אדקערע הי איז אין טשארדזש, נארמאלערהייט איף יו דא די רייט טינגס פאר ענאף טיים איים נאט טאלקינג אבאוט ריפיעטינג מיסטעיקס, איך רעד פון דו לערנסט דיך, דו טוסט עפעס, עקזעקטלי, יעדע פעלער, יעדע פעליר איז א לעסן, עקזעקטלי, איז א לימיט אויף וואס נישט צו טון נעקסט טיים, און דעטס וואו יו געט דעיר. Wow ביוטיפול.
סאו וואס האלטסטו איין גמאן נארמאל איז בעסער ער גייט אריין אליין אין ביזנעס אדער נישט? אדער ער זוכט א דזשאב? סאו עז איי סעד ביפאר, איך פלעג אמאל האלטן אז די ניין טו פייווערס זענען זייער נערא מיינדעד, באט ביי נאו אייוו סין די אדער סייד אוו די אייל. ס'איז זיכער דא, דערס דעפענעטלי סאמטינג אבאוט איט, עספעשעלי איף יו העוו א נארמאל וועי וואס דו קענסט מיך יעצט זאגן, נאכאמאל, ווען איט קאמס טו ביזנעס קען איך דיך נישט יעצט זאגן פונקטליך וויאזוי איך גיי האבן עקס וויי און זי אין צוואנציג יאר פון יעצט, ביקאז דעטס וואט איט איז. קארעקט, מען ארבעט. עס קען גיין טויזענט אנדערע מיני וועגן, אבער דו גייסט דאך יא מיט א ניין טו פייוו. דו דארפסט קומען מיט א מהלך וויאזוי גייסטו קענען חתונה מאכן קינדער? וויאזוי גייסטו קענען ריטייערן? פופצן הונדערט דאלער א וואך אדער צוויי טויזענט דאלער א וואך אויך, דער איז נאו וועי יור גאנא מעיק איט. און זייער אסאך מענטשן, דו מאכסט. דריי מאל אזוי סאך, און זיי אויך סאו לייק הארדלי קאווערינג דער בילס, סאו אז דו קענסט האבן א דזשאב, האסטו א מהלך וויאזוי וועסט אנקומען צו א סערטען קעריער, סערטען דזשאב וואס גייט דיך יא נעמען אהין, און קענסט קענען אוועק לייגן אביסל געלט פאר די פיוטשער, פאר די שפעטער ווען דו גייסט חתונה מאכן קינדער, ווען דו גייסט ווען דו גייסט ריטייערן, דען מילא. און ס'איז זייער א גוטע זאך, שור, ס'איז א. חוות הדעת, באט איף יו העוו וואט איט טעיקס ענד יו רעדי פאר די פעין, אפן א ביזנעס. דעמאלט זאלסטו עפענען א ביזנעס, באט איך וויל צוריק גיין א מינוט פאר דעם מענטש וואס ער וויל נישט נעמען די ריסק און וואטעווער, די חוות הדעת, וויסן די גייסט חתונה מאכן, איי טינק איטס ווערי, אזוי זייער שיין אראפגעלייגט כאילו ס'איז א פיקטשער פערפעקט זאך, די קוועשטען איז אין מציאות.

למעשה ס'איז דא מענטשן אויב ביסט אינגערמאן און מאכסט לאמיר זאגן איי דאנט נאו, כ'ווייס נישט קיין נומבערס היינט צוטאגס, יא לאמיר זאגן. וואס א חילוק וואס נומבערס איז? ניין ניין נו.
נומבערס איז עכט אירעלעווענט, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל די די די ווענעווער די גייסט אריינגיין מיט נומבערס גייסטו רעדן כאילו ס'איז עפעס א סטעטיק זאך וואס ס'גייט אזוי זיין פאר די נעקסטע דרייסיג פערציג יאר, די ווייסט נישט וואס לעבן גייט קאסטן דעמאלטס, די ווייסט נישט וואס ס'גייט זיין אפערטוניטיס פאר פאר מענטשן פאר ארבעטער, סאו מעני אננאונס.

רעדט.
ווער?
רעדט. סאו איך מיין, איך זאג אייביג דאס, איך בין נייגעריג צו הערן וואס דו האלטסט יצחק מרדכי, אויב דו האסט זיך אין דיין קאפ אריינגענומען אז דו דארפסט האבן א דזשאב און דאס איז דיין אסעט פאר די נעקסטע יארן, יו שוד בעטער בי ווערי ווערי דיסציפלינד אוועקצולייגן יעדע פעני וואס דו קענסט, אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, אינוועסטן אין, באט יעצט טראכט אריין, דארפסט העלפ ביי די וועי רעד מיט אים. וואס?
איך זאג דאסט העלפ אביסל מיט וויאזוי צו זיין דיסציפלינט רעד מיט אים. אה אקעי טענק יו. באט באט ווען די מענטש גייט דאס טון איז ער אטאמאטיש נישט איך מיין ער איז א סעלף עמפלויד מענטש ער קען האבן א ניין טו פייוו דזשאב איך קען מענטשן אזוי אבער זיכער דו קענסט אויכעט.

ביסטו נישט פארטיג פון אויף זייגער אויך נישט. דעטס אנאדער סיקרעט. רייט, רייט. און איך מיין, איך מיין, איך זאג עס אייביג, איך מיין אז דו האסט ארבעטערס וואס מ'קען קאנפירמען צו די האלטסט אויך אזוי, יעדער איינער איז סעלף עמפלויט. די חילוק איז איינער וואס איז א סאו קאלד עמפלויי, ער איז סעלף עמפלויט, ער האט איין קאסטומער. און איינער וואס איז האט א אייגענע קאמפאני דיעלט מיט אסאך קאסטומערס.
סאו מיין קוועשטען פאר דיך איז, יצחק מאטקוב, דו קענסט מיר זאגן אביסל, א אינגערמאן זיצט און הערט אויס אונזער שמועס, און ער וויל טראכטן צו פאר אים איז געמאכט געווארן צו אריינגיין אליין אין ביזנעס אדער נישט, וואט דו יו טינק הי נידס טו העיר? נאמבער וואן,
ביסטו א ריסק טעיקער, דו ביסט גרייט צו נעמען ריסק, דו ביסט גרייט צו צו צו שוויצן, זייער אסאך מענטשן, איך האב. אבער אונז האמיר פריער עסטעבלישט אפילו איינער איז נישט קיין ריסק טעיקער כדי צו מצליח זיין מוזטו זיין צום סוף א ריסק טעיקער, איינער איז אין ריעל עסטעיט דו מוזט עפעס טון. יא יא יא, איך רעד נישט פון דעם, איך רעד פון פון פון. ביסטו גרייט יעצט אנצוהייבן פון סקרעטש? אסאך מענטשן קענען נישט. זייער אסאך מענטשן קענען נישט. ס'זאגט זיך גוט און ס'איט סאונדס ווערי גוד באט איטס ווערי הארד. ס'איז נישט גרינג. און דארפסט וויסן צו ביסט גרייט אויף דעם. טאמער יא, גאו פאר איט. אויב נישט, דארפסטו טרעפן עפעס א דזשאב וואס גייט דיך צאלן גענוג אז עטליעסט ווען דו לעבסט דיסציפלינד זאלסטו קענען אוועקלייגן עפעס צו אינוועסטן. סאו ס'דא יעדע מענטש האט א געוויסע אמאונט פון סבלנות אדער פון סטראגל וואטעווער יו וואנט טו קאל איט וואס ער דארף אריבערגיין איינער קען טשוזן אז ער וויל עס אריבערגיין אנפאנג דורכן זיין דיסציפלין אוועקלייגן געלט און אריינגיין אליין אין ביזנעס וואטעווער און אז נישט דארפסט עס טון שפעטער יו העוו טו פארס יור סעלף ביי איינעם איז עס נעבעך נישט צו האבן גענוג געלט ביים חתונה מאכן קינדער אדער נעבעך צו ביים ריטייערן זיין אויסגעשפילט ער זאל דארפן דעמאלטס צום סוף עווריבאדי איז פעיאינג די פרייז, איינער צאלט עס גרינגערע וועג אנפאנג און איינער צאלט עס אויף א שווערערע וועג שפעטער. עקזעקטלי, און מיין דעסיזשען איז געווען צו ארבעטן יעצט שווער. דיין דעסיזשען איז געווען צו ארבעטן יעצט שווער און דו האסט נאך די כוחות און דו ביסט נאך ביוטיפול. מיין קוועשטען פאר דיך איז אויך איך האב ליב צו איך רוף עס די פירסט וואן טאוזענט דאלער סטארי און ס'איז נישט וועגן ס'איז די ערשטע טויזענט דאלער ס'איז די ערשטע פוינט אין דיין ביזנעס אדער אין דיין אין דיין פראפעשענעל לעבן וואס דו האסט געכאפט איי העוו וואט איט טעיקס, איי נאו איים גאנא סוקסיד, איי נאו איי העוו וואט איט טעיקס אין די לאנג טערם בעזר השם צו סוקסידן. ס'דא א פיריעד אוו טיים, עספעשעלי אנפאנג פאר א מענטש וואס ער טראכט ס'גייט גיין, ס'גייט נישט גיין, וואס טו איך אויב נישט, ווי קען איך צוריק פאלן, וואטעווער, באט ס'דא א געוויסע פוינט וואס די מענטש זאגט wow איך מיין איי טינק איי העוו וואט איט טעיקס, קענסט מיר קענסט אונז זאגן ווי ס'געווען ביי דיר? סאו קען זיין איך בין אביסל משוגע באט איך איך ארבעט נישט אזוי.
וואס מיינט משוגע?
אויך א גוטע קשיא. ביסט אנדערש פון א צווייטן מיינסטו צו זאגן? יא יא יא, דאס מיין צו זאגן. איי דאנט טינק דעט וועי, איי קנאו איי העוו וואט איט טעיקס. נישט ווייל איך בין עפעס א גרויסע חכם אדג, נאר וואס דען? אז דו ווילסט אויספיגערן גייסטו עס אויספיגערן. דער איז א וועי, דער איז א וויל, איז א ווייל, איז א וויל, איז א וועי, יא? דו ווילסט עס אויספיגערן העסטו עס טרעפן. דארפסט נאר גענוג שטארק ווילן. דארפסט עקשעלי טרייען אויסצופיגערן. סאו דעטס די וועי איי לוק עט טינגס, נישט אזוי ווי עס איז יא געשען עס איז נישט געשען, אה נעע קומט צו מיך איר זאגט אז אז איך טויג דעמאלטס אה יעצט נאו איי פיל גוד, נאו אויב איך טויג טויג איך אויב איך טויג נישט טויג איך נישט, נישט קיין חילוק צו יענער זאגט יא צו יענער זאגט נישט, דעטס דעטס מיי דעטס מיי מיי וויו אן לייף. ביוטיפול.
יעצט גיי איך דיך פרעגן א אינטערעסאנטע קוועשטן וואס איך איך האף עס בכן און ענטפערן, וואסערע מינע קוועשטנס האלטסטו אז איך וואלט דיך געדארפט פרעגן כדי צו העלפן פאר די צוהערער אויף די בעסטע וועג? איך מיין דו האסט א טאן אוו עקספיריענס, וויפיל? צוועלף יאר? כ'רעד יעצט אין ביזנעס, צוועלף יאר, ביסט איבערגעגאנגען אסאך אין די צוועלף יאר, איך קען זעהן סיי אין די גרעפיקס, סיי אין די וועבסייט, סיי אין די פריידעי עפפ דאט קאם, סאו ס'איז זייער פרעמד פאר מיך די זאכן וואס דו האסט געזאגט, איך האב גארנישט מיט גרעפיקס, איך בין נישט קיין וועב דעוועלאפער, און איך האב נישט קיין פעיראל קאמפאני, און און ס'איז דא מענטשן וואס זיי דארפן הערן אסאך פון די חכמת החיים וואס דו האסט פון די לעצטע צען צוועלף יאר, זאג מיר וואס זיי דארפן הערן. סאו די עכטע אמת איז ביי די וועי סתם אזוי היינט צוטאגס מיט עי איי עווריטינג איז סאו דיפרענט. ס'טשעינדזשט זיך עז ווי ספיעק. עקזעקטלי. יעדן טאג, יעדע מינוט. שרייבן קאוד פאר עקזעמפל איז נאט א דזשאב ענימאר. רייטינג קאוד. די דעוועלאפער וואס איז געמיינט צו זיין א דעוועלאפער א יאר צוריק איז נישט אזא דזשאב עקזיסט נישט מער. היינט צוטאגס איז עס מער צו ארבעטן מיט עי איי אים הענדלן אזוי ווי ער איז ער איז דיין דעוועלאפער. עגעין עס נישט מיינט נישט וואס מען רופט ווייב קאודינג. ווייב קאודינג גייסטו לאזן פאר מענטשן אבער איך רעד פון פון דעוועלאפערס וואס ארבעטן וואס וואס עקטשעלי וואס זייער דזשאב פלעגט זיין עקטשעלי רייטינג קאוד. זיצן היינט צוטאגס א גאנצן טאג מיט AI עידזשענטס, און ס'העלפט זיי שרייבן, טרעפן באגס, מ'רעדט פון צודרייטע זאכן. מ'קען אריינגיין אין דיטעילס באט איטס ווערי טעקניקל איי דאנט טינק ס'איז אינטערעסאנט פאר יעצט. דעט בינג סעד, גרעפיק דיזיין און וועבסייטס איטס סאמטינג איים דידענט דא אין נייס קאפל יערס, איי וואלדנט גאו דער. ביסט ארויס ביי צייטנס. קע. אזוי מיין איך, ניין? וואס האלטסטו? לאו דווקא.
ביקאז. אויב דיין איינציגסטע סקיל וואס דו האסט איז עקטשעלי צו נוצן די קאמפיוטער צו מאכן די גרעפיקס אדער צו מאכן די וועבסייטס ביסטו גערעכט באט איינער עט די ענד אוו די געים העז טו יוז די עי איי און די קאם אפ וויט די איידיעס און עקטשעלי טעיק קעיר אוו איט. רייט. אונז האמיר גערעדט פון דעם ביי א אנדערע עפיסאד פון איינעם יא. מענטשן זענען קאנסערנד אז עי איי גייט איבערנעמען דזשאבס. יא. און עי איי גייט טאקע איבערנעמען דזשאבן וואס ווייסן נישט וויאזוי מ'נוצט עי איי. אביסל ווייטער AI גייט נעמען די דזשאבס פון די מענטשן וואס האבן מורא פון AI? אדער בעסער געזאגט ס'האט שוין גענומען די דזשאבס, קענסט דו ווייסט עס פשוט נאכנישט. רעדט. איף יו אר אפען טו איט, איף יו אר א גרעפיק דעזיינער, ביסט א גרעפיק דעזיינער לאמיר זאגן, און ביסט דו זעסט וואס גייט פאר, דיין דזשאב יעצט איז געוואר צו ווערן וויאזוי קענסטו נוצן AI עט יור עדווענטעדזש, דעטס יור דזשאב, און איך מיין, איך מיין אז רוב חברה טוען עס, באט די וואס נישט טאקע אר גאנא סטעי ביהיינד. איז נאך נאטינג יו קען דא אבאוט איט, קענסט נישט אנשטעלן. באט לאמיר רעדן אביסל וועגן סאפטוועיר, סאפטוועיר דעוועלאפמענט, סאפטוועיר דעוועלאפמענט, סאו ווען איך הייער א דעוועלאפער, די נאמבער וואן זאך וואס איך פרעג אים איז, פארוואס פארוואס ביסטו א דעוועלאפער? וואטס וואס האט דיך געברענגט אהער? איף איטס דזשאסט פאר די מאני, לייק איינער האט אים געזאגט ס'איז א וועל פעיד דזשאב, דען הי איז נאט אינטערעסטינג פאר מי, ביקאז איך דארף איינער וואס פילט די ענדזשויט עס צו טון, סאמאן דעט ענדזשויס פראבלעם סאלווינג, פיגורינג טינגס אוט, בילדינג סטאף אפ, אז דו טוסט עס סתם ווייל ס'איז א גוטע דזשאב, דען ווי גאט א פראבלעם, ענד יו גאט א פראבלעם, גייסט קיינמאל נישט ענדזשויען דיין דזשאב, גייסט קיינמאל נישט זיין גוט אין וואס דו טוסט,

יא, איך האלער נאכאמאל אויס, מיין נאמבער וואן חוזק סקיל איז פראבלעם סאלווינג, און ביי די וועי פראבלעם סאלווינג סקיל איז נישט עפעס א זאך וואס ס'איז ס'איז זייער א פשוטע זאך, ס'איז פלעין די קאנצעפט פון זאגן איך גיי עס אויספיגערן ווערסעס זאגן אה איך ווייס נישט וויאזוי מען טוט עס, דאס איז די גאנצע זאך. יא, די קאסט ליגט צו נעמען א זאך, צו פאטשקענען, צו צוזאמשטעלן. עקזעקטלי, לאמיך עס צונעמען, צוריק צוזאמשטעלן, עקזעקטלי. עס געט אמאל די סעינג, פיינד אוט וואט יו עבסעלוטלי לאוו דואינג און יו נאט גאנא ווארק אנאדער דעי אין יור לייף. יעס. סאיז קיין ווארק ווערד די פלעי. איטס טרו באט וואנס איטס א דזשאב איטס סטיל א דזשאב. פארשטיי אקעי. יא. באט סאיז נישט קיין דזשאב וואס משעלט אז מדארף אריינגיין. יא.
מאיז עקסייטעד יו לוקינג פארווערד טו איט. עקזעקטלי עקזעקטלי. איך האב זאגן ווען איך האב סאיז טאקע לאמיר צוריק גיין צו די ארידזשענעל וועבסייט מעשה. און בעק אין איך דעמאלטס זיך אנגעהויבן איך האב אנגעצוימען מיין קאורס אין html css javascript וויטש איז קיינד אוו די פאנדעישן פאר דעוועלאפמענט ס'איז נישט אזוי ווי וועבסייט קענסטו מאכן אדער שרייבן קאוד אדער נוצן עפעס אזוי ווי ווארדפרעס וויקס און די זאכן וויטש איז קיינד אוו פראגרעמס בעיס פארטי פאר. בעיס פארטי פאר שוין די נייע זאכן יא עקזעקטלי באט איך האב אנגעהויבן מיט html מיט די בעיסיקס מיט עקטשעלי רייטינג קאוד עס איז דא מענטשן וואס זיי וואלטן עס געטון אקעי באט עס איז בארינג עס איז נישט אינטערעסאנט פאר זיי באט איך איך האב מיך אראפגעזעצט ביי מיין קאמפיוטער ניין אזייגער אינדערפרי אנגעהויבן צו לערנען און סטאדיען וואס איז צו טון און מיך אויפגעשטעלט דרײַ אזייגער נאכמיטאג איין מינוט איך האב נאכנישט געגעסן קיין פרישטאג היינט יא יא איי לאוו איט איי ענדזשוי איט איך האב ליב צו לערנען איך האב ליב צו אויספיגערן זאכן, דעטס דעטס וואט איי ענדזשוי, סאו דעטס וויי איי דא איט. איף יו אר סאטש א טייפ אוו פערסאן, נאכאמאל, ס'מיינט נישט אז דו האסט אמאל געטרייט דעוועלאפמענט און האסט דו זעסט דו קענסט, ס'מיינט ביסט אזא מין מענטש, דו האסט ליב צו לערנען, האסט ליב צו ריסערטשן, אויספיגערן, סאלוון פראבלעמס, דו קענסט זיצן ביי א קאמפיוטער פאר צען שעה סטרעיט. דען עם איי בי פאר יו. אויב דו האסט נישט קיין נערוון פאר אזעלכע מין זאכן דען דער איז א לאט אוו דיפרענט אפערטוניטיס פאר יו. רייט. און ביי די וועי ס'דא זייער אסאך אינגעלייט וואס האבן די סקיל און דעי נעווער פיגערד איט אוט דעי נעווער דעוועלאפד איט. ס'באדערט מיך אזוי שטארק ווייל כ'האב א איך האב א גוטע פרענד וואס האט זייער א גוטע פאזישן ביי א גרויסע היי טעק קאמפעני און ער האלט אין איין הייערן סאפטוועיר פיפל, איי טי פיפל, און און ער זאגט נאך ווי שטארק ס'באדערט אים ער געט אזעלכע היי פעיאינג דזשאבס, קיינמאל נישט פאר קיין היימישע מענטשן ווייל ס'איז קיינער, ס'איז נישטא קיינער וואס קען עס, און די אמת איז ס'איז זיכער דא וואס קענען עס יא, ס'איז דא. באט דעי נעווער דעוועלאפד איט. איך זאג דעוועלאפערס, ס'איז דא, באט זאגסט ס'קען זיין מער, איי געט איט. רייט, און און ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווייסן נישט אז זיי האבן די סקיל, וויאזוי קען איינער באמת וויסן אז ער האט די סקיל? עז איי סעד, אז דו ביסט א מענטש וואס דו האסט ליב צו צונעמען זאכן, צו אויספיגערן זאכן, זיך צו לערנען נייע זאכן, צו ריסערטשן זאכן, צו זיצן שעות און טרייען עפעס אויסצופיגערן, טרייען טו ברעיק די קאוד האו טו דא סאמטינג, דען איטס פראבעבלי פאר יו. סאו ווען איך האב דיך געפרעגט וואס די אינגערמאן וואלט ווען געוואלט פרעגן פון יצחק מרדכי שווארץ ווען ער האט אפערטוניטי. יא.
סאו וואס איך הער פון דיר איז, טריי צו טראכטן, כ'מיין דו ביסט דאך אין די וועלט סאו וועגן דעם זאגסטו רעדסטו פון דעם, טריי צו טראכטן צו דו ביסט א מענטש וואס דו האסט ליב טו ברעיק די קאוד און צו ריסערטשן און זיצן אויף איין פלאץ. עקזעקטלי.
ביוטיפול, עניטינג עלס? צו וויסן אז דו ביסט געמאכט פאר דעם, כ'מיין דאס איז עס מער ווייניגער. דען אבוויעסלי דערס דערס סאו מאטש אינפארמעישן אוט דער, דערס סאו מאטש אינפארמעישן אוט דער, זעץ דיך אוועק צו מאכן ריסערטש, טריי צו בויען עפעס א קליינע זאך, און זעה צו ס'רעדט צו דיר. נאו, וויט עי איי ביי די וועי, איז וואס איז געשען איז, ס'איז געווארן סאך גרינגער פאר יעדעם איינעם צו בויען עפעס, בעיס פארטי פאר, האו איז איט קאלד, לאוועבל, מיט די אלע זאכן. עט די אדער הענד, טו בעקאם א דעוועלאפער, טו געט א דעוועלאפמענט דזשאב, א דעוועלאפמענט קאריער, איטס וועי הארדער. ביקאוז יעדע איינער קען עס טון. סאו די שאלה איז ווי ליגט די וועליו און זיין א דעוועלאפער? די תירוץ איז אז ס'איז נישט עכט און נאכאמאל, שרייבן קאוד איז נישט קיין דזשאב ענימאר, ס'איז מער אין פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט, און דאס צו טון גייסטו נישט קענען אנהייבן דורך סתם דורכבויען עפעס מיט בעיס פארטי פאר די לאוו-באל, יו העוו טו אנדערסטענד די אינער ווארקינגס, האו טינגס ווארק, פארוואס זאכן זענען געבויט. עס קען אריינגיין אונטער די הוד און.

איף יו אר די טייפ אוו גיי דער לייקס טו נאו האו עווריטינג ווארקס. איי דאנט קעיר האו איט ווארקס. עקזעקטלי. איך דענק נאך, דו געדענקסט פעקסעס? יא.
מען לייגט אריין א צעטל דא און יענע עק וועלט קומט ארויס א צעטל. וויאזוי ווי פליט אריבער די ווערטער? איך האב נישט קיין השגה. עקזעקטלי, עקזעקטלי.
און איך געדענק ווען איך נאך געווען, איך ווייס נישט ווי קליין, אז איך האב געווען מיט מיין טאטע ביי אים דאס אפיס, און ס'איז געקומען א פעקס, און איך האב געטרייט צו טרעפן וועלכע ווייער קומט עס אדורך. סאו איך האב עס געדארפט אויספיגערן, לייק ס'האט מיך געבאדערט. דו ווייסט ווי אזוי ס'ארבעט? יא.
אימעיל, וויאזוי ארבעט א טעלעפאן?
ס'איז, מ'קען אריינגיין אין. דורך דאס יא. סאו אויב איינער ענדזשויט עס איז א סימן אפשר איז פראגרעמינג אדער וואטעווער. עקזעקטלי, די האסט ליב אויסצופיגערן זאכן, די דארפסט פארשטיין וויאזוי עס ארבעט, דען איטס פראבעבלי פאר יו. סאו בעק טו טו פראגרעמינג. גייסט בויען עפעס מיט בעיס פארטי פאר? זייער שיין. אהמ באט דעטס נאט רילי. דעס מיינט נישט אז אייטי איז פאר דיר. דעטס ווא? דעס מיינט נישט אז ס'איז פאר דיר געמאכט אלס א קעריער. עקזעקטלי.
אין ארדער טו רילי בי סאמאן, עכט זיין איינעם וואס ביזנעסער זאלן נוצן, אז דו זאלסט זיי בויען די זאכן מיט בעיס פֿאָרטי פֿאָר אדער מיט לאוועבעל, אדער צו באקומען א דזשאב עז א דעוועלאפער אין א קאמפאני לייק פריידעי, דארפסטו פארשטיין וואס גייט פאר. יו העוו טו אנדערסטענד לייק דעטע סטראקטשערס לייק דו קענסט בויען עפעס, זייער אסאך מאל ווען דו בויסט עפעס פון אנהייב, אויב דו ווייסט נישט וואס דו גייסט טון צוואַנציק סטעפס אהעד, דיין גאנצע דעטע סטראקטשער איז דיפרענט, און ס'גייט דיך זיין אזוי שווער צו טוישן זאכן, דאס איז פשוט א בעיסיק, ס'איז א, דאס איז די פשוט, די מערסטע פשוט'ע וועג עס צו מסביר זיין. און אויך, דער איז סאו מעני טינגס דעט העפן ווען יו טשעינדזש עני ליין אוו קאוד. אז דו דארפסט וויסן וואס דו טוסט, סאו סתם זאגן פאר עי איי פאר בעיס פארטי פאר בוי מיך עקס וויי און זי דאזענט ריעלי ווארק. ביי די וועי. איך בין נישט אזוי קאנווינסט צו זיין פאר ארום גייט מען נאך דאס דארפן וויסן, באט ס'גייט נאך אלץ דארפן זיין דער וואס פארשטייט דערצו, פארשטייסט? און פארשטיין דערצו איז נישט סתם דורך זיין נאך א יוזער וואס נוצט עס. אויב ענגערמאן פילט אז ער איז געמאכט פאר דעם, וואס איז זיין בעסטע נעקסט סטעפ? זיין בעסטע נעקסט סטעפ? סאו כ'וועל זאגן ווי איך האב מיך געלערנט אין אנהייב עטליעסט איז. געווען יורמי דאט קאם, אנליין קורסעס. קענסט קויפן דארטן קורסעס פאר ביליג, פאר קלייגעלט. יא יא, סאו נאכאמאל, איי וואלדנט סעי א סינגל קורס דארטן גייט דיך גייט דיך נעמען פון אלף ביז תיו, באט ס'איז זיכער אנצוהייבן איז גוט. ס'איז דא דאבעליו טרי, עקטשעלי כ'על זאגן דיך די אמת, ס'איז סאו אינטערעסטינג, ביזקאוז אזוי סאך זאכן ווי מ'זאגט למשל, אקעי, ס'איז דא א זאך וואס הייסט סטעק אווערפלאו. סטעק אווערפלאו איז אזא שאלות ותשובות פארום, דו האסט געהאט עני פראבלעם מיט קאוד? האסט נישט געוואוסט ווי מ'מאכט עפעס? האסט געקעם אקראס א באג אדער עפעס א זאך וואס מ'קען נישט בויען? האסטו געפרעגט דארטן? און וויטין מינוטס האסטו באקומען ענסער, ס'איז געווען ליטערלי יעדע דעוועלאפער געזיצן דארטן, און היינט צוטאגס איז עס טויט, דער איז עי איי. קיינער האט נישט קיין קשיות מער, פארשטייסט? סאו ס'איז דא דאבעליו טרי סקולס דאט קאם איז אויך לייק די בעיס, איך רעדט צו אנהייבן די בעיסיקס, ווייסט זיך וויאזוי מ'מאכט א html פעידזש, css, javascript, סטארט פלעינג אראונד און הייב אן צו מאכן, די עיקר איז דו גייסט זיך נישט לערנען פון גארנישט עז מאטש ווי עקשעלי בויען זאכן, סאו הייב אן, בילד טינגס, ברעיק טינגס. עקשעלי דו די טינג.
עקזעקטלי.

איך רעד אין קאוד, און און ס'נעמט שעות אריכות, און יו פיינעלי גאט איט, יו געט דעט פילינג. צו די חלק קען איך רילעיטן, יא. יא, באט נישט פאר די פאר שעה אינמיטן, הא? ניין, נישט פאר די פראגרעמינג, איך מיין, איך האב, איך האב זאכן וואס איך פרוביר מיך צו אויספיגערן, און ברוך השם איך פיגער עס אויס, איים ווערי עקסייטעד, באט איך קען עס נישט זאגן אז ס'איז אויף פראגרעמינג. גאט איט.
Wow, ביוטיפול. איך האב אסאך געלערנט פון דיך היינט, איך האב זייער אפרישיעט די קאנווערסעשאן, איז דא עניטינג עני לעסט טינג דעט די פילסט אדער די וואלסט געוואלט שערן מיט מענטשן וואס הערן דאס, וואס איז וואס ער קען זיי העלפן צו מצליח זיין? סאו די תירוץ איז נאכאמאל, נאמבער וואן טינג איז קיינער איז נישט געבוירן געווארן קענענדיג עניטינג, אין ארדער צו קענען דארפסטו האבן איין זאך דארפסט פלעין ווילן און דארפסט זיין גרייט דערפאר,
און דארפסט זיין גרייט אז ס'איז דא טשעלענדזשעס אויף די וועג אויך. ס'איז נישט פלעין זיין גרייט אז ס'איז דא טשעלענדזשעס אויף די וועג אז ס'גייט עפעס געשען, דעיס איז די פראסעס, דעיס דעטס די נעים אוו די געים, דעטס די וועי איט ווארקס, איט דאזענט ווארק א דיפרענט וועי, דו רעדסט זיך איין א צווייטער האט עס, נאט ריעלי, דאזענט ווארק לייק דעט, דו ארבעטסט, גייסט ארויף, פאלסט אראפ, באט יו קיפ אן גאואינג און מיט די צייט עס צוריק קוקן צו זען ס'דאך גערוקט. דו האסט עפעס א פלאץ וואס מענטשן קענען זיין מער און דיך פאללאוען אדער הערן עפעס פון דיר מער? איים נאט ריעלי דעט עקטיוו, יוזשעלי זיץ איך אין די בעיסמענט, איים א דעוועלאפער ווייסט, די לייטס אויסגעלאשן, איטס עקטשעלי מיי פירסט טיים אן א פאדקעסט, עקטשעלי די פירסט טיים גאון פאבליק אין פירסט פלעיס. מיר דן גוט, ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע חסד ווען א מענטש איז מצליח אין א זאך און ער שעירט מיט א צווייטן, זאל יענער אויך וויסן וויאזוי מ'איז מצליח. הונדרעט פראצענט, אויב מ'קען פארוואס נישט? ביוטיפול. סאו איינער וואס וויל הערן מער וועגן דיינע זאכן, פריידעיעפפ דאט קאם. עקזעקטלי.
פריידעיעפפ דאט קאם, ביוטיפול. דעטס די נעים אוו די געים.
השי ת העלפן זאלסטו ווייטער האבן אסאך הצלחה און איך זאג אייביג כ'פינש א פאדקעסט. אז א מענטש דארף געדענקען ווען ער קלעבט זיך צו צום אייבערשטן ווערט ער אנסטאפעבל. וואן הונדרעט ער פערסענט.
קען גיין. און וואן הונדרעט די פערסענט. חלק פון די טעלענט וואס דו ברענגסט ארויס א גאנצן צייט ווייל דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר דעם מענטש. סאו דאס מיינט אז עס איז א העכערע כח. הונדרעט פערסענט.
ס'איז דא די פעימאס קארטון פון מסתם גדי פאללאק ווי די השתדלות און בטחון ווייס איך רעדט פון ווען איינער כאפט פיש ס'איז דא א פעיר א אזא האלצערנע זאך וואס געט אריין די וואסער, און איינער שטייט מיט א פיש כאפער און ער טוט זיינע שתדלות און מ'זעט פון די בעק ווי א פיש טאנצט אריין אין די פעל. ווען דו גייסט זיין אין ביזנעס גענוג וועסטו זען דעט דעטס די וועי איט ווארקס. דו טו דיינס קומען וועט עס שוין קומען פון ווי די אייבערשטער וויל. באט יו סטיל גאטטע דו וואט יו גאטטע דו. ביוטיפול. דו טוסט דיינס און אסאך מאל

די טו וואס די האסט צו טון, טריי יור בעסט, דא יור בעסט, גייסט דארטן בעזרת השם יתברך אנקומען, אבער בעזרת השם יתברך, די אייבערשטער גייט עס טון. Wow. יצחק מאטקע א גרויסן שקויעך, עפרישיעט איט, אין נאמען פון יעדן איינעם, און זאלסט האבן אסאך הצלחה ווייטער.
אמן, דו אויך. אמן.